Bwrdd a 5 a 6, Mister Taylor yma yn barod i wneud y sesiwn yma ar corff eto gyda chi. So, beth cyntaf ni'n mynd i fod yn wneud ydy'r cylchroedd, cylchdro ffitrwydd. Okay? Mae 8 gweithgardd gwahanol gyda chi. So, yr un cyntaf ydy gwrthwysgiadau, preseps, yr ail yw wneud seren, yn drydydd eisteddiad gyda pel, gyda Phil yn bedwerydd, byddwn ni'n gwneud um, ymgynnal ochr. Yn bumed, byddwn ni'n gwneud nau dragwth. Yn y chweched, byddwch chi'n gwneud troelliad gyda Phil. A nesaf, byddwch chi'n gwneud dringwyr mynydd. Ac yn olaf, byddwch chi'n gwneud byrpi. Fe ai trwy ddo'r symudiadau gyda chi nawr. Okay? Ond jyst i ddweud wrthych chi, bydd angen amserydd arnoch chi i wneud y gweithgareddau yma i gyd. Felly te, dylech chi fod yn gweithio am tua 30 eiliad a wedyn cael saib am uh, 30 eiliad. Nawr, os ydych chi eisiau gwneud y gweithgardd yn fwy anodd, felly chi weithio am 40 eiliad a cael saib am 20 eiliad. Os ydych chi eisiau gwneud y gweithgardd yn haws, yna gallwch chi weithio am 20 a wedyn saib am 40 eiliad. Okay? Penderfynwch chi ar eich her chi. Dyma ni. Wrth ni te. Yn gyntaf, rydych chi'n gwneud gwrthwasgiadau. Felly, ni'n gwybod, dyma'r gwrthwasgiad traddodiadol. Sych chi eisiau ei fod yn haws, ewch lawr eich penuniau, A beth chi'n mynd lawr fan hyn, yn cadwch y corff yn syth trwy amser. Nesaf, byddwch chi'n gwneud naid seren. Pawb yn gwybod sut i'n gwneud naid seren. Dwylo yn y canol. Yn drydydd, chi'n mynd i fyny'r eistedddiad gyda ffel. Felly, beth bydd angen i chi wneud, bydd rhaid i chi gael pel, mynd lan yn erbyn wal, gordd lawr, Nôl i Dani. Adlan i'r bel yn erbyn y wal. Dal yn mynd nôl lawr.
Okay.
Nesaf, byddwch chi'n gwneud ymgynnal ochr. Tro yma, byddwch chi'n gwneud ymgynnal ymlaen. Byddwch chi'n codi un fraich. Os ydych chi eisiau gwneud hwn yn fwy anodd, gallwch chi fynd lawr a rhoi gwrthlasgiad i fewn iddo fe. Felly lawr, lan, lawr, lan. Okay. Nesa, uh, naid ragwth. Felly, un coes ymlaen, un coes yn ôl. Okay. So chi'n neidio Ceisiwch chi'n mynd lawr eich penlin yn agos i'r llawr. Okay, felly lawr, lawr, lawr. Okay. Nesaf, mae eisiau pel yn ni eto. So troi lled y ffel. Cwrwch y coesau ffwrdd o'r llawr. A cyffwrdd y bel ar y ddwy ochr. Yn seithfed, dringo'r mynydd. Felly dyn ni gyd wedi hwn yn mynd ar i mynd i safle yn gynnar ymlaen. Ond yn newid y coesau yn ôl ymlaen. Ac yn olaf, byrbi. So mae dwy ffordd yn neud y byrbi. Gallwch chi fynd lawr eich dwylo, mas y ffordd yn mynd bach, mas y ffordd. Chi'n mynd lawr eich dwylo, nôl mewn a codi i fyny. Nes i chi eisiau gwneud y bach yn fwy anodd, gallwch chi fynd reit lawr y llawr a codi i fyny rhywbeth bach wrth wasgiad mewn iddo fe. Felly chi'n mynd lawr a rhaid ar diwedd. Joiwch, pob lwc! Again,